א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. אין פרשת משפטים איז פול מיט פארשידענע הלכות, רוב פון זיי בין אדם לחבירו. איינע פון די הלכות איז די דין פון נזק צער ריפוי שוברת יבשות, וואס א מענטש וואס האט מזיק געווען א חבר דארף אים באצאלן די פינף תשלימין. ריפי לערנט מען ארויס פון דעם וואס די פסוק זאגט ורפא ירפא, אז כאטש וואס מען צאלט אים נזק אדער וואס ער איז ניזוק געווארן, ער איז געווארן פארלוירן א האנט, צער האט ער געהאט צער פון דעם ווייטאג, שעבוד, ער האט נישט געקענט ארבעטן, ער איז געזעצן אינדערהיים ווילאנג ער האט געליטן פון דעם, בושות, ער שעמט זיך, איז דא א זאך פון ריפי, די פסוק זאגט ורפא ירפא, ער דארף צאלן געלט. אז דער מענטש זאל ווערן אויסגעהיילט. די גמרא זאגט אבער אז פון די ורפא ירפא לערנט מען ארויס נאך א זאך, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות, אז די תורה געבט א רשות פאר א דאקטער צו היילן, וואס דארף מען א רשות פאר א דאקטער צו היילן? ווייל לכאורה וואלט מען געקענט זאגן, ווער פירט די וועלט? יעדע פרט און פרט פירט דיך דער אייבערשטער. איז אז איינער איז געווארן קראנק, הייסט דאך דאס אז דער אייבערשטער האט אים געמאכט קראנק. און מיט וואס פאר א רעכט אז דער אייבערשטער מאכט דיך קראנק, גייסטו צו א דאקטער וואס זאל דיך אויסהיילן? לערנט מען דערפון פון די ווערטער ורפא ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות אז מען מעג גיין צו א דאקטער זיך היילן. די גמרא.

קראנקע מאמען מיינען אז מען שטערבליך קראנק, מען קען חס ושלום שטארבן, אמאל קען זיין קראנק, מען איז קראנק אבער עס איז נישט געפערליך, וואס איז דאס די צוויי זאכן? אמאל איז דאס אזא מין עבירה, אזא מין מצוה וואס ס'פעלט, אדער אזא מין עבירה וואס מען טוט, וואס איז פוגם אין די רמח איברים, אדער נישט עשו גידים און ממילא איז מען קראנק, אבער דערנאך איז דא אזא מין קראנקייט וואס איז וואס דאס איז נישט שטערבליך קראנק, ס'איז נישט עפעס ס'איז פוגם העבר, מ'קען נישט שטארבן פון דעם, נאר ס'איז עפעס א קלייניקייט, עפעס ס'איז נישט בסדר, אזוי בגשמיות, די קאפ טוט וויי צו וואס, ביז אז ס'איז דא אמאל וואס דער מענטש איז קראנק. ממש ממש ממש מיט א קלייניקייט, שטייט אין ספרים, חסידישע ספרים, אז ס'איז דא א זאך וואס הייסט חולת אהבה, חולה איז בגימטריא מ ט, ס'איז דא אמאל א מענטש וואס איז אנגעקומען צו די מ ט שער החכמה, ארויפגעגאנגען העכערע דרגה און העכערע דרגה און העכערע דרגה, כמעט ביז די העכסטע, די העכסטע איז דאס איז נירן שער החכמה, שער החמישים, ער איז אנגעקומען כמעט ביז דארטן, אבער וויבאלד ער איז נאר מ ט און נישט פופציג, איז ער חולה, בגימטריא נײַן און פֿערציק, ער איז קראנק, כי חולי גסהב אני, ס'פעלט מיר די אהבה, די פולשטענדיגע אהבה, ממילא בין איך קראנק. דאס איז אויך די ענין פון קראנקהייט. ווען ס'האנדלט זיך וועגן טון מיט א צווייטע איד. א איד וואס ס'פעלט אים ממש אין די רמח אברים, ס'איז דא א פגם אין די ש ס גידים, מצד שני קען א מענטש זאגן אבער איך, איך בין נאך אויכעט קראנק, איך האלט נאכנישט ביי שער הענין, איך וויל אויכעט ארבעטן אויף מיין קראנקהייט זיך גיין אויסהיילן. דא קומט אריין די צוויי מאמרי חזל. דער מענטש וואס איז שטערבליך קראנק, ממש אין די רמח אייברים, אין די רמח מצות עשה, אין די ש ס גידים, אין די ש ס לוית עשה, דארטן איז דא א פגם, איז דא א חיוב מען דארף אים אויסהיילן, והשובו ס לו, השבה ס אבידה, גיי הייל אים אויס. איי איך בין דאך אויכעט קראנק. איך בין חולת אהבה, איך בין נאך נישט אנגעקומען צו די פופציגסטע מדריגה, איך וויל אויכעט זיך אויסהיילן, אויף דעם זאגט מען שניתנה רשות לרופא לרפות, אוודאי מען דארף ארבעטן, מען האט די רשות און ווען מען האט די צייט און עס איז נישט אויף חשבון פון א צווייטן אוודאי דארף מען ארבעטן, אבער יעצט אויפן מינוט איז עס נאר רשות לרפות. מען מעג. מה שאין כן דער צווייטער איד דארף מען אויסהיילן. איז אז א מענטש וועט חס ושלום אויפן חשבון פון א צווייטן איד'ס קיום א תורה און מצוות, פשוט א פשוט'ע מצוה, וועט ער גיין טון עפעס א הידור ביי זיך אליינס כדי אז אויפן חשבון פון יענעם צו מחזיר זיין? מיט וואס פארא רעכט? איז ממילא דארף מען געדענקען ווען מען קומט אונטער אזא מין אפערטוניטי, אזא מין געלעגנהייט וואס מען קען יענעם ראטעווען און יענער דארף עס האבן, ער מוז עס האבן, איז די חיוב אז מען דארף אים ראטעווען, מען דארף אים אויסהיילן. ס'איז נישט א רשות. די אייגענע זאכן איז עס א רשות. די אייבערשטער העלפן טאקע אז יעדער איינער זאל זיין געזונט, נישט נאר אויף דער מחמת וואס עס איז ששא לא ששא, נאר יעדער איינער זאל קענען טאקע אנקומען צו מדריגות העכער און העכער, הידורים ביז נאך העכער, מ ט שערים, ביז מען אנקומט אין שער הענן אזוי ווי מיר ווייסן אז משה רבינו, איז געווען חולה ס ה ווייל עס איז געווען ביז ביי שער מ ט און נישט אנגעקומען ביז שער נ י, ביז ער האט באקומען במתנה, פאר ער איז אוועק האט ער באקומען בשער ה נ י במתנה, אזוי ווי די אייבערשטער האט אים געזאגט גיי ארויף אויף הר נבוי וואס דאס איז נ י נבוי, דעמאלטס האט ער באקומען שער החמישים, זאל טאקע יעדער איינער זוכה זיין צו קענען אנקומען צו די מדריגה פון שער ה נ י, א גוט שבת.